Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesenna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u l-Inti Omna li jisma' talb tagħna Ġesu l-Twiled għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrilna d-dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' għnina tiegħek. Se naħsbu fl-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sidtna Marija li hija kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzji mimlija, il-Mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, tlab għalina mitinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, bik int fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Mija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u s-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija ma Alla tlob għalina met imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija ma Alla tlob għalina met imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Marit Marija bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek, imbrika inti fost in-nisa, imbrik il-frott ta' ġurjek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin. issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, inbierk inti fost in-nisa nbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, u nbierka inti fost in-nisa nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Nik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġib tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Gloria al Messie, la Dea, nella Spirito Santo, che per il Dio salve, salve, salve, salve,